CRPH tu cu vei nih NLD nih a van dirhmi a si caah kan CRPH he hin tampi pehtlaihnak kan ngei lo. Cucu fiang tein van chim ko usih. NUCC hi NUG a parliament bantuk a si ko natein zeitindah implementation kan ti i zeitindah rian ka kalpi lai timi kha a detail in a um lo caah NUCC zong hi a tha a ṭhawng tuk lem lo asinain kan i funtomnak ah hmunkhat te kan um ṭi dih ko hna bia kan ruahnak ah tiah kan ruahmi a si a biapi ngai tiah kan ruah ko mah he zong hin rian ṭuan ṭi a si ṭhiamṭhiam a biapi bikmi cu NUG si NUG National Unity Government kan i ngei i a cozah tiah announce an tuah cangka tein nihin ni tiangah a thohkhanmi silole anmah he rian kan ṭuanṭi lai tiah min a ṭhumi hi kanmah CNF lawng kan si. EAO lakah mu ethnic armed group aa timi hna hriamtlai lakah kanmah he lawng min a thu timi kan si kan ni cu uh, memorandum of understanding na le mu sa chun hlua bak mai thla ni kulen ni kwa 2021 ah NUG a kan thu ti aruang Pakhatnak ah Minong Hlain hrawng acozah tiah amah tein aa claim mi kha acozah dang kan ngei ve ko kan ti lo ahcun vawleicung ram vialte nih amah lawng an chawnh lai caah khakha a dik lo. Cozah hi mipi nih thim mi hi si kanmah nih kan i ngeih mi hi si ti kha kan langhter ve hau caah cozah pakhat kan ngei hau ti kha kan ruah bak. Caah cun kan thokhan hau. A ṭhawnnak ding zah kan i zuam lai kan ti. Amah lei bawmchannak si lo kanmah lei nih tam deuh kan bawmchanh khawh ding kha kan i zuam. A pahnihnak ah kan zapi tein rian kan ṭuanṭi tikah ethnic area kan timi tlangcung miphun hna area cu kanmah tein kan i tuah kho ko nain Burma timi hna Kawl pawl umnak khi hlum kha a hau ve i NUG nih hin a hlum khawh bik hna lai tiah kan ruah caah NUG tha kan pek bak. A van hlum taktak hna i atu hi Taiyins zanga hrawng ngei cang. NUG tang i MOD Ministry of Defense nih khin Kakui Winjithana tang khin tayin zanga leng a ngei cang. I atu zong ral an tuk cuahmah nak atu asimio tan si thana cho te hna man le tu lu cuahmah nak te hna zong ah cu MOD tang a um mi tayin pawl nih an tuk pi mi hna si an thong a ngai. Ca cun a hme te si lio ah khan kan ki a thong lai ti zong kan rak ruat lo na atu cu thong a ngai mi an van i chua. Cun NUG Plus Cateri si kan timi ka Chin, Karen, Karen nih Chin. Phuli kan i fon i rian kan ṭuanṭi. A bikin vawleicung nih an duh ngaimi cu zeitindah hmailei ah atu ralhrang hna hi va tei te u si law kan va tei te tikah zei bantuk union, zei bantuk federal union dah ram dah kan dirh lai timi a muisam kha ṭha tein kan sualṭi hna. Muisam ngei tein atu hi mah nih cun kan tuah hna. Cacaah NUG le tlangcung hriamnam phuli kan i fonhmi rianṭuannak cu a biapi taktak. Culengah, culengah NUG tang ummi Defense Ministry Kagwe Winyi Thana le Karen Karenni Kachin Chin ABSDF mah pawl kha ral lei cawlcanghpinak kan ngei. Ral lei cawlcang tinak kan ngei. Meeting ṭha te kan ngei i zei bantuk hi dah kan kah hmasa lai, zei bantuk hi a pahnihnak usa pe dah kan kah lai, zei bantuk hi dah a pathumnak si lai, zeitindah ral kan kah lai timi vialte kha ṭha tein bia kan i ruah hna i ṭha tein rian kan ṭuanṭi hna. Mah cacun NUG le atulio caan i tlangcung hriamtlai pawl rian kan ṭuanṭi ning cu duh a nung ngaingai. Rian kan ṭuanṭi ning a ṭha ngaingai ti kha hika hin van langhter ka duh ko. Chinland Council nih zeitindah NUG nan ruah hna tiah nan van kan hal caah a biapi tuk. Chinland Council cu mi nene data CDF pawl plus 2020 mipi nih thimmi hna MP pawl plus CNF CNA telh in dirhmi a si caah CNF CNA le NUG cu hmunkhat te rianṭuan bik an si. 2020 election i teimi hna MP le NUG cu hmunkhat bantuk ah ruah khawh an si. Mah ca cun CC le Chin Leng Council le NUG karlak ah zeihmanh nih a dawn lo meeting zong kan tuahṭi hna rian zong kan ṭuanṭi hna hmunkhat te kan kalṭi hna ṭhawng ngaiin thlennak a chuah khawhnak hnga ding caah a kalpitu ding rian a ṭuanṭi mi pawl kan si ti